Hawnhekk il-ħabs. Hawnhekk il-ħabsin vittmi ta' droga jagħmlu l-programm tal-Caritas. Mike Spiteri, Daphne u Justin Ser jgħaddu tlett ijiem f'dan il-ħabs. Jgħixu ma' dawn il-priġunieri vittmi ta' droga.
Buongiorno.
Justin iġib miegħu anka l-imħadda. Imxejt ma' lista jiena u
Wieħed mill-priġunieri, Andrew, mill-ewwel jolqot għajnejn Mike Spiteri.

Andrew illum għandu 23 sena. 23.
Kemm kont ilek tieku?
Inta 17. Għana jisu 5 snin, għax li sena kważi maqfu. Fi ftit żmien id-droga ħarbtitlu ħajtu. Kull xogħol li kelli fottejtu, nitlaq għax nkun kostajt ċażet tal-flus u nitlaq mix-xogħol. Ġimgħa wara reġgħu jispiċċawli l-flus. Andrew jgħid li d-droga bdiet tikkmanda hi. Ħadet il-kontroll kollu ta' ħajtu. Għax inti tkun minn għalik li qed tieħu meta trid inti. Mhux għax id-droga fik innifsek trid, fint? Mhux il-ġisem, għalik li għax inti qed tieħu għal-baż. Ma tgħidu ċertu żmien u mbagħad tibda tajt. Ah, ma rridx nieħu. Imma l-ġisem ma jkunx, jkun irid biex jfiq. U ma tkunx tista' toqgħod sakemm tfiq inti. Andrew jirrakuntalna kif ħabib tiegħu kellu overdose ta' droga. Ġi ħabib tiegħi għandi u konna din nieħdu u beda jitrija t-saqajh hekk. U ħassejtu jisu nieżel bil-mod. Sakemm tħanna fil-bieb, daħħaltu mill-bieb, ħadħu mhux ġoxxawi biex nġibbar biex ilaħlaħlu wiċċu. Nisa għal kubteh waħdu u nstabat hekk għal wiċċu. Kif naraħ il-dawar hekk u kxiftu ħalqu biex għax rajtu l-sienu beda jisu jibilaw. Daħħalt idejja biex nżommu l-sienu biex jisu beda jifga. Ma ġiex mill-ewwel imma beda jħun nifs kif ħan nifs jien bdejt ħadd naqaruh nitlob il-bambin nikpi X'għamilt b'idi għax isek tħoss bniedem hija timut hekk. Vera feeling kera eh, ma tistax tispremi eżatt għax hekk bej il-biża' id-dwejja tara li l minn floku. X'tista' tagħmel dak il-panik?
Dan ma kienx l-unika overdose li ltaqa' miegħu Andrew. Tfajla li kienet toħroġ ma' Andrew ukoll ħadet overdose.
U l-istess, marret tagħmel ħadet, marret morna nagħmlu marret tagħmel toilet, konx konna fil-karozza, marret tagħmel it-toilet. U għamlet kwarta, xi minuta, ma da ma ġietx. Sammek ma hemmx fejn tmur. U ma bdejx nara ħarġu l-oħrajn ifittxu hekk u jajtu. U jissu il-bot hekk jissu 4 metri, 5 metri l-bot.

U bdejt inti għajn biex biex forsi naqla swaba.
Il-biża l-kbir ta' Andrew dejjem kien li l-ommu jkollhom jgħidula li sabuh mejjet b'overdose. Ma nafx ma ta' ma nafx jien kif kif juħduha meta inti tiċċempelhom u tgħidilha li għandek it-tifla jew t-tifel bitlek b'overdose. Ma nistax jien nibżgħu li l-ommi ċemplula Għidu la sibna t-tifel tiegħek taħt xi bankina jew xi mkien mejjet overdose.
Andrew dejjem sab lil ommu tgħinu tagħmillu kuraġġ. Ġieli qalu għal xi toqgħod mur tara kun l-artaħat, kun kien qed il-ħabs, għidulhom x'nagħmel ħallihem. Tal-ħaġa li nibża' Bħalissa li nitlef l-ommi. Għadu kem kena resident li tilef l-ommu u vera kera. Nishtiq ngawdi għal-ommi, ngawdi l-familja, għadni zaħir. Jiddi speċini tal-li għamiltu.
Għawn fil-ħabs Andrew m'għadux imiss mad-droga. Ommu qed tieħu r-ruħ mill-ġdid. U anki llum ommi hekk vera uċċa, vera nqata' ħajja.
F'dan il-ħabs, Mike Spiteri jibqa' qrib tendru sal-aħħar mumenti. U dispjaċini għal Andrew, dispjaċini għax Fem, nina tifel bħal dak għadu zejr. Tifel gistus ekku dan, jistajati ħafna. Speċjeni, mm. speċjeni, u la tkun taf it-tifla tiegħi sera li żgur she's gonna be sorry.
Meta jaslu biex jinfirdu wara dawn il-jiem flimkien, Mike u Andrew jitanqu tan-nieqa li ma riedet tieqaf qatt. Mike, Daphne u Justin Ftit ftit jibdew isiru jafu r-residenti kollha f'dan il-ħabs immexxi mill-Caritas. Ma' Mario d-diskors jaqa' mill-ewwel fuq id-droga u l-flus. Nor, daqqa fuq il-heroin, daqqa fuq il-cocaine, daqqa ecstasy. Nġej kan tiġiba ma' flus.
Jiver da slu għin il-mannis, jifis, tisraq l-em, tisraq l-art.

Nixtieq li tiskopri s-sabiħ li għandkom fikom, li nibdew nemmnu li l-bniedem jista' jiżbalja, però jista' wkoll jirranġa. Li kull bniedem għandu ġo fih iż-żerriegħa ta' qawmien, li ħafna nies ma jifhmuhiex. Iż-żerriegħa ta' qawmien ġdid.